Nama qanii azaabaa hin beeynedha. Eessa ree? Eessa shamarreen guyyaa gaafa akkas taatu har'a dhiira. Ta shamarree balleessu eenyu dhiira. Osoo jaartii qabu osoo jaartii qabu osoo obboleettii qabu haadha qabu eessa ree warri dhiiraa kun eessa warri olomaayaa kun eessa warri istaazonni kabajamtoonni kaleessa akkas jedhan sun dhalaadhaan eessa jirtan har'a Eessa jirtan? Ani dhalaadha. Akirattii miti duniyaatti huccuu irraa baasanii dhalaa miidiyaa irra gadhiisan eessa jirtan? Maashaallah aleekum. Yaa subhaanallah. Yaa ummata diinii barsiisu. Bar Zabana duniyaa irra jirra malee aakira hin dhayne guyyaa gaafa maleeykan mazgaba keenya bantee namni nama hin argu qullaa aalama kana guutuu irra dhaabbannee mazgabni keenya dubbisamu san hin jirru duniyaa irra jirra yaa ummata bini aadamiyoo eessa jirta warri dhiiraa obboleettiin teessan wayita qullaa akkana ol yaatu sin dhiiraa meeti olomaayan hoggaa akkana wal gootu Haaya. Kaleessa balleessitanii nutti akkana hin je'inaa. Har'a olumaaya jettanii yoo kan jettan taate mee tiriikin. Waggaa meeqa guutuu barsiisaa turtan laayivii irratti ummanni aalamii kana gosa hin qabdu, fira hin qabdu, obboleettiin namaa Sin dhalaarraa wayita dubbaa ooltan, wayita afarsaa ooltan, dhalaan akkas taatettan eessa jirtan har'a? Biyya kam keessa jirtan? Ijji keessan akkam sin laalti? Ijji keessan akkam sin argiti? Tan miidiyaa tiktookii dubbattanii koottaa dubbadha kan dhokatee jiru ilmaan namaa keessa Maashaallah aleekum. Dubartiin asirratti caffartu tana a'uuzu billaa jettanii akkasitti abaartanii kan dhokatee azaaba wal naqaa jiru kun eessa sin? Namni gaarii uffata uffatee deemu kun aklaan isaa bareeda jetta warra dhiiratirra maan dubbanne. Warra dhiirat ramee dubbattanii beektan yaa ummata tiyya, yaa ummata bini aadamiyoo, shamarreen obboleettin teessan, haati teessan, ilmaannan teessan wayita akkanatti qullaa gadi gadhiissan eessa jirtan? Eessa jirtan yaa ummata Oromoo, Oromoo jettanii? Oromoo jettanii afaan keessan bantanii? Dubartiin dubartiirra afaan bantu. Dubartiin dubartiidhaan waa hin jettu. Dubartii taatee dubartiitti waa hin rageessitu yaa uummata jaahila yaa uummata waa takka hin beekne gowwaadha. Uummata gowwaa, uummata sammuun adoode, uummata waa takka hin beekne siyaasa kan jettu kijibaa fi kaanii kan hin beekne obboleettiin tee qullaa deemta irra qullaa. Zabana aakiraa hin jirru duniyaa tanarratti qullaa wal ooftani. beeytu faranjiin kan sin caalaa beeku san wallaahi laaziim namni takkittiin namni takkittiin akkana waliin goone yaa ummata jaahila shamaadha yaa ummata fokkataadha dubartii qullaa wayta ati waraabdu dubartii qullaa wayta qaama ishee argitu maal sitti fakkaata yaa ummata shamaa yaa ilma haadha abbaa dhiisi haadha hin beeyne namni silaa akkuma ija banateen haadha ofii argaami haadha teessanuu hin beeytan yaa ummata jaahila fokkataa shamaa si warra dhiira surree hidhattani abadan surree hin dhiratu akka beera shishinii hidhachuu diddan shishinii hidhadhaasin yaa ummata fokkataa yaa ummata fokkataa